Psalm sawm sarih leh pakhatna, tar tawh tawngtaina. Aw Lalpa, Nangmahah chuan ka rinna ka nghat thin a, engtikah mah mualphovin mi awmtir suh ang che. I felna avanga mi chhan himin mi chhan chhuak la, ka lamah hian i beng rawn dohin mi chhan dam ang che. Ka tan awmna lungpui ka kal theih fona tur lo ni ang che. Nangin ni chhan dam turin thu i pe a, ka lungpui leh ka kulhpui i ni si a. Aw ka Pathian, misuak sual kut ata mi chhan chhuak ang che, mi fel lo leh nun chhe tak kut ata chu. Aw Lalpa Pathian, nang chu ka beiseia chu i ni si a, ka naupang tet ata ka rinna chu i ni. Ka nu pum a ṭang rengin nangma kaihin ka awm ṭhin a, ka nu ri la ta mi la chhuaktu i ni a, nangmah a ni ka fak fo dawn che ni. Mi tam tak ngeiin thil mak ang ka ni a, nimahsela nang chu ka in humhimna nghet tak i ni. Ka ka hi i fakna in a khat ang a, nilengin i chawimawina in a khat bawk ang. Ka tar hunin mi paihthla suh la, ka tha a thum hunin mi kalsan suh ang che. Mi dotute chuan ka chungchang thu an sawi si a, ka nuna changtute an inrawn bawk a, Pathian in a kalsan ta, um u la, man rawh u, chhanhimtu tur reng an awm si lo, tiin. Aw Pathian, mi hlat lul suh la. Aw ka Pathian, mi tanpui turin hmanhmawh ang che. Ka nunna dotute chu mualpho leh boralin awm sela, ka chhiahna tur zawngtute chu sawi chhiahna leh zahna a khuhin awm rawh se. Nimahsela kei zawngin ka beisei fo vang a, ka la fak zual deuh deuh ang che. Ka ka hian i felna thu a hril anga nilengin i chhandamna thu a hril bawk ang. A tam chin ka hre si lo. Lalpa Pathian thiltih ropui takte nen ka lo kal a. I felna, nangma felna thu chauh ka sawi ang. Aw Pathian, ka naupang tet ata chu nangin mi zirtir a, tun thlengin i thil mak tihte chu ka hriattir thin a ni. Aw Pathian, ka tara ka lu ṭuah hnu pawhin mi kalsan lul suh ang che. I chakna hi ṭhangthar lehte hnenah leh i thil tih theihna hi lo la awm tur apiangte hnena ka hriattir hma loh zawng. Aw Pathian, i felna pawh a sang em em a ni. Aw Pathian, nang thil ropui tak te titu nangmah ang hi tunge awm? Nang manganna tam tak leh nasa tak min hmuh tirtu chuan mi tinung leh anga lei thuk tak a ta mi hruai chhuak leh ang. Nangin ka ropuina mi tihpunsak la, lo hawi leh in mi thlamuan ang che. Perh khuangin ka fak bawk ang che. Aw ka Pathian, i thutak ngei chu ka fak ang. Aw nang Israel ho mi thianghlim, tingtang nen nangmah fakin ka zai ang. Nangmah faka ka zai hunin ka hmui hi a hlim em em ang a, ka nunna i tlan pawh hi a hlim em em ang. Ka lei pawh hian nilengin i felna thu a sawi ang, ka chhiahna tur zawngtute chu an mualphovin an zak ta si a. Sawmsarih leh pahnihna, Lalta dilsakna. Aw Pathian, i rorelnate chu lal pela, I felna chu Lal fapa pe ang che. I mite chu felna in ro a rel sak ang a, i mi retheite chu rohrelna felin ro a rel sak ang. Tlanglian leh tlangte te hian felna in mite hnenah thlamuanna an rawn thlen ang. A ni chuan mi zinga retheite chu ro a rel sak ang a, pache fate chu a chhan dam ang a, nehchhiattu erawh chu a ti sawm ang. Ni khi a awm chhung chuan an hlau vang che. Thlahawm chhung zawng pawhin chhuanawm chhung zawng zawng chuan. A ni chu hlo bet rawt chunga ruah angin a tla ang a, lei chawmtu ruah tui ang maiin a dam lai chuan mifelte chu an duah hluah hluah ang a, thlamuanna nasa tak chu a duah hluah hluah bawk ang. Thla awm loh hma loh chuan a ni chuan tui finriat atanga tui finriat dang thleng pawhin thu a nei bawk ang. Luipui atanga kawl kil thleng pawhin thla leh ra awmte chu a hmaah an kun ang a, amah dotute pawh chuan vaivut an liak ang. Tarsis ram leh thliar kara lalten lawmman an rawn keng ang a, Seba leh Seba ram lalten thilpek te an rawn hlan ang. A ni, lal zawng zawng chu a hmaah an bawk khup ang a, hnam tinrengin a rawn an bawl ang. Khawchhia in a avin a ni chuan a chhanhim ang a, mi rethei tanpuitu nei lo pawh chu a chhanhim ang a, Mi rethei leh pachhia te chu a khawngaih ang a, pachhia te nunna chu a chhandam ang. An nunna chu hnehchhiahna leh nunrawnna laka ta a tlan ang a, an thisen chu a ni ngaih chuan hlu tak a ni dawn si a. Tin, an nung anga Seba ram rangkachak chu amah pek a ni ang a, mi ten a ni chu an tawngtai sak fo vang a, nilengin mal an sawmsak ang. Leiah, tlang chungah te hian buh tam tak a awm ang a. A vui chu Lebanon angin a nghing suau suau ang a, khuaa mite chu lei hlobet angin an duah hluah hluah ang. A hming chu kum khuain a dai lo vang a, a hming chu ni a awm chhung chuan dai lovin a awm zel ang a. Mite chu amah chuan malsawmin an awm ang a, hnam tinrengin amah chu ni hlawh an ti ang. Lalpa Pathian, Israel ho Pathian chu fakin awm rawh se. Amah chauh hian thil mak a ti thin a, a hming ropui tak hi kumkhuain fakin awm bawk sela, lei pumpui pawh hi a ropuina a tih kha in awm rawh se. Amen. Amen. Jesiah-a fapa Davida tawngtaina te chu a tawp ta. Bu thumna, sawmsarih leh pathumna Pathian dikzia. Pathian chu Israel ho chungah a lo tha ngei mai. Thinlunga thianghlimte chungah chuan, Nimahsela kei zawngin ka rap pelh ṭhelh ṭhelh a, ka ke pente hi a tleu lek lek a ni. Misuak sualte vanneihzia ka hmuhin, mi uangthuangte chu ka awt si a, an thih lai chuan tuanna reng an nei lo va, an chakna chu a nghet zawk mah si a. Midang anga hre awmin an awm lo va, midang anga sawi sakin an awm hek lo. Chuvangin chapona chuan khai diat angin an nghawng a vel a, nun rawna chuan silhfen angin a tuam a. Thau avangin an mit a pawng a, thinlunga thu duhsam aia nasa an nei a, an nuihsan a, sual takin hnehchhiahna thu an sawi a, chapo takin an tawng thin a, an ka chu vanah te khian an dah a, an lei chuan leilung hi a fang tlang thin a, Chuvangin a mite chu chutah chuan an kir leh a, tuinlo va khat chu anmahni infai kel in a awm a, Pathianin engtin nge a hriat ang? Chungnung beran a hre chhuak ang ngem ni? an ti a. Enteh, heng ho hi misuak sualte an nih hi, nuam sa taka awm fovin an hausa deuh deuh thin. A thlawn maiin a ni. Ka thinlung hi ka tih fai a, ka kutte sawisel bo na a ka sil ni. Nilengin sawisakin ka awm a, tuk tinzilh hauhin ka awm si a, chutiangin ka sawi ang, lo ti ta ila, ngai teh, i fate ho chuan chungah ver vek taka ti ka lo ni ang, chu chu ka hriat theih na tur zia ka ngaihtuahin ka tan a har lutuk a ni. Pathian hmun thianghlimah ka luh a, a tawpna tur chu ka ngaihtuah hma chuan anni chu hmun nal takah teh i dah ngei a, Chhiatna a te i paihthla thin a, engtizi ang nge mi khap kar chauha an tio tak ni aw, thil rapthlak tak te a tih boral daihin an awm ta a nih hi. Mi in men hnua mumang an ngainep angin, aw Lalpa i harh hunin an mahni lem pawh chu i ngainep ang. Ka thinlung hi a lung ngai a, ka rilru ah pawh chun angin ka awm si a, mi maw leh engmah hreno ka ni a, i lakah chuan sa ang mai ka ni. hial thin kha. Nimahsela i hnenah ka awm fo va, ka kut ding lam hi i lo chelh thin a, nangin i remruat nain mi hruai anga. Chumi hnuah chuan ropuinah khian mi lawm ang. Vanah khian nang lo chu tunge ka neih? Leiah pawh hian nang lo chu ka duh tumah an awm lo. Ka tisa leh ka thinlung hi a chau ta a, Nimahsela Pathian chu kum khua ka thinlung chakna tur leh ka chanvo tur a ni. Ngaiteh, nangmah hna ta awmte chu an boral dawn si a, a ui rehsantu a piang che chu i ti boral ta a. Kei atan erawh zawng Pathian hnaih hi a tha a ni. Lalpa Pathian chu ka ihin humhimnaah ka hmang a, i hnathawh zawng zawng thu chu ka hrilh theih nan. Sawmsarih palina hnam chhan tura dilna. Aw Pathian, engatinge kung khua tan min thlauh thlak le? Engatinge i rawn tlanna hmuna biramte chungah hian i thinur a khup le? I mite inkhawm ho, hmasanga i lei hnam i rauh atan i tlan kha hre reng ang che. I awm thin a Zion tlang nen che let der tawh chu han fang teh. Dotuten hmun thianghlimah chuan thil sual tinreng an tih tak hi. Nangmah dotu te i mite inkhawm ho zingah an haw haw dur dur a, an chhinchhiahna te chu chhinchhiahna turin an tar ta a, mi ngawbing thing hreipuia tin te angin an lang a, tunah chuan an thil ker mawi zawng zawng te chu hreite leh tuboh tein an tichhe hlawm a, i hmun thianghlim chu an hal a, I hming awmna chu leia chim khawp hialin an bawrh ta a, an rilruah chuan i ti chhe vek hlawm ang u an ti a, he rama Pathian inkhawmna in zawng zawng hi an hal chhe zo ta a, kan chhinchhiahna te chu kan hmu ta lo va, zawl nei reng reng an awm ta lo va, a rei tur chinhria reng reng kan zingah an awm hek lo, Aw Pathian Dotu chuan eng chen nge a sawi chhiat dawn che? Hmelma chuan i hming hi kum khuain a sawi che dawn em ni? Engatinge i kut i kut ding lam kha i lak tak le? Phawrh chhuak leh la, an ni ho chu ti boral rawh. Nimahsela, Pathian chu hmasang chena ka lal a ni. Lei lai taka chhandamna siam thintu chu nang chuan i chakna in tui finriat kha i ti then a, nang chuan tuia dragon ho lu lute chu i ti keh a. Nang chuan Liviathan lu te chu i ti keh sawm a, ani chu thlelera mi awmte hnenah chuan chaw atan i pe a, nang chuan tui hna leh tui lian chu i sah huk a, nang chuan tui lian tak tak te i ti kang a, chhun hi i ta a ni a, zan pawh i ta a ni, nangin entu leh ni khi i buatsaih a, nangin leilung ramri te zawng zawng chu i kham vek a, nangin nipui leh thlasik khi i siam a, Aw Lalpa, Hei hi hre reng ang che. Dotu chuan a sawi chhiat chi a, hnam a tak chuan i hming an sawi chhiat kha. Aw. I thu ro nunna hi Ramsa kawlh hnenah chuan pe lul suh la. I mi retheite nunna hi kumkhua chuan theihnghilh suh ang che. Thuthlung kha rawn pawisa ang che. Leihmun thim laite chu nun rawna awmna in a khat si a, aw hneh chiahna tuar te chu mual pho in kir suh se la, re thei leh pachhia te chuan i hming fak rawh se. Aw Pathian, tho la, nangma thu chu in sawi chawp la, mi ah chuan ni leng in a sawi chhiat zia che chu hre reng ang che. Nangmah do tu te thawm chu theihnghilh suh ang che. A bei tu ho che sa mur mur chu. A tho fo thin a ni. Som sarih pangana Pathian roreltu, O Pathian, lawmthu kan hrilh a che, lawmthu kan hrilh a che, i hming a hnai si a. Miten i thil mak tih thute chu an hril thin. A hun ka ruat ah chuan dik takin ro ka rel ang. Lei leh a chunga awm zawng zawng te chu an tui ral zo ta. Keiin a bante chu ka phun a ni. Mi uangthuangte hnenah chuan uangthuang takin awm suh u ka ti a, mi suaksualte hnenah in ki ti sang suh u ka ti bawk a. In ki chu chung lamah ti sang suh u la, ring khawng chungin tawng suh u. Tihsanna chu chhak lam ata a ni hek lo, thlang lam ata a ni hek lo, chhim lam ata alah a ni hek lo. Pathian chu roreltu a ni zawk. Ani chuan pakhat a ti lawm a, pakhat a ti sang thin. Lalpa kutah chuan no a awm si a, a uaiin chu a phul a, a khat a, chuta mi chu a bun chhuak a. Matheih lovin a nawite lam chu leia misuak sual zawng zawng te chuan an infai kel ang. Nimahsela kei chuan kungkhuaiin ka hriat tir ang a, Jakoba Pathian fakin ka zai ang. Misuak sual te ki zawng zawng pawh ka tansak ang a, mi fel te ki erawh chu tihsanin a awm ang.